Вәгъдә иткәнчә кунакханәбезгә рәхим итегез. Бездә кунакта Кызык-мызык паблигы вәкиле Илназ Габидуллин һәм Татар малай дип аталган җегетебез Ринат Галиәхмәтов. Егетләр, сәлам. Сәлам. Исәнмесез, дусларым, матурларым. Сезнең белән чамалап кына сөйләшергә кирәк, чөнки э, кирәкмәгән сүз әйтсәк, шундук ук интернет челтәренә эләгәчәкбез, шулаймы? Без сезне яздырабыз хәзер. Паблик белән блогерлык нәрсәсе белән аерыла? Менә син паблик, син блогер.
Мин үземнең фикерем әйтеп китәм инде. Монда инде, мәсәлән, минем паблик ул ни өчен? Чөнки мин үземнең генә тормышымны түгел, шулай ук менә кешеләр җибәргән видеоларны, минем үземнең менә хэштег бар, кызык-кызык дигән шул инде хэштег буенча табып, үземә ошаган, үзем яраткан, үзем караган видеоларны менә куеп барырга тырышам инде. Бу Instagram турында гына сүз барам. Әй-әй, Instagram.
Юк, монда гомумән социаль челтәрләр турында сүз бара. ВКонтактеда да бар, икенче ниндер. ВКонтактеда 160 мең. Сайтларда да бар. Блогер Ә, блогер инде нәрсә? ул күбрәк үз тормышын сөйли. Ә, Мин дә инде элегрәк ә, паблик идем, татар комедия дигән, анысы мин күчтем. Әйтәм, кеше, кеше кызыксынгач минем турында, инде кайда барганны, авылда йөргәнне, сәяхәт иткәнне бөтенесе төшереп барам. Мин инде блогер шул тормыш турында, үзем турында сөйләгәч җигел гел. Ә кайсысы подписчиклар күбрәк җыя? Паблик.
Пабликмы, кызык-мызыкмы? Паблик, паблик күбрәк җыя инде. Әйе, Менә чөнки мин, анда мәсәлән, инде Рианттан арттанрак басла- башлаган идем, хәзер инде минем менә йөз дә ике мең булды.

Ә, пабликның э, күләме күбрәк, чөнки Э, анда син кешеләр шулай э, кү- җибәргән видеоны инде күпмедер масса күләм белергә мөмкин. Ул сиңа килеп эләгә, син ки- сиңа килеп Э, эләгә. Сиңа миннән тагын, тагын- тагын күбәя, бермә-бер арта. Ә подписчиклар җыю ул үз максатмы? Э, Күрсәткечен ну. Инде ул күрсәткеч нәтиҗә, ләкин сез сезнең максатыгыз менә син паблик булып э, э, шөгыльләнүең, синең блогер булуың. Төп максат нәрсәдә? Төп максат менә беләсезме, һәр ел саен максатлар үзгәрә. Беренчедән минем максат иде авылны танытырга дигәйме. Минем аккаунтның исеме дә авыл иде. Безнең Мамадыш районы Иске Чәби авылы. Шуннан соң үзгәрде Түбән Кама шәһәре дип, чөнки мин Түбән Кама егете. Түбән Каманы күрсәтәсе килде, аннан соң Татарстан иде, Татарстанны танытасы килде бөтен дөньяга, кеше кушылмый-кушылмый, аннан соң пабликка әйләнде Татар Камеди дигәнгә, ун мең тулгач, инде кеше, әйдә, кем алып бара моны, әйдә үзең тормышыңны сөйлә башла дип, аннан соң блогерга әйләнде. Шуңа күрә һәр ай саен, һәр ел саен Максатлар үзгәрә. Хәзерге вакытта төп максат инде бөтен дөнья татарларын берләштерергә дип. Хәзер инде мине СМИ кебек карыйлар. Хәзер мин үзем тырышам төрле җирләргә барырга, бөтенесен күрсәтергә. Менә монда шундый бәйгеләр бара, монда шундый бәйрәмнәр бара дип, мәсәлән, уже мин инде Татарстанда гына түгел,

Син эшли башлыйсыңмы әле дип сорый торган булганнар апалары, абыйлары, әбиләре. Э, Сезгә дә андый сорау яңгырыйдыр, чөнки моны э, өлкән э, яшьтәге буын эш дип кабул итми. Э, Сез бу сорауга ничек карыйсыз бу мәсьәләгә? Мин инде һәрвакытта да менә бөтен интервьюларда да әйтеп киләм, минем инде иң беренче чиратта үземнең эшли торган эшем бар, ә инде бу Төп эшең, Ә, төп эшем һөнәрең бар.
һәм ул нинди? Мин э, креатив технологияләр үзәгендә эшлим. Әйдәп баручы белгеч булып. Һәм инде бу шул сәбәпле минем бу блог икенче урында кала. Һәм инде бәлки шул сәбәпледер дә мин теге паблик буларак барам, үземнең блогым буларак түгел. Чөнки теге вакыт та җитә җитми, көне буе эштән өйдә утыргач, мин теге эштән алай китеп нитеп йөри алмыйм. Ну, бәлки менә киләчәктә нәрсә дә булса үзгәреп тә куяр һәм инде минем дә гел теге Тик үземнең блог кына булып калыр инде, бәлки. Илназныкын аңладык, Ринат сезнеке ничек? Мин үзем унҗиде яшьтән эшли башладым. Хәзерге вакытта мин дә Илназ кебек безнең эшләр әзерәк параллель, әйме? Без шул креатив сәүдә центрында эшлибез, но без инде аерым аерым эшләр безнең. Без төрле бәйрәмнәр ясыйбыз. Мин үземне әйтәм инде суперменеджер. Мин инде Переговорлар да үткәрә алам. Мин инде барып Мәскәүгә сөйләшә дә алам, бөтен нәрсә эшли алам.
Мин просто теге.
Димәк, блогерлык акча китерми. Төп төп э, эш блогерда түгел. Ә ни өчен шулай? Мисал өчен Варламов бик танылган блогер. Ул менә үз эшендә бик э, хайран гына акча эшли һәм үз көнен үзе күрә. Ә ни өчен сез татар блогерлары менә бу эштә акча эшли алмыйсыз? Сәбәбе? Без акча эшли алабыз, без бик әйбәт акча эшли алабыз, ләкин безнең төп максат акча эшләүдә түгел, бу безнең хобби буларак. Чөнки хәзерге заманада пенсия алырга кирәк әйме, шуңа күрә бу блогерда эшләп сезгә пенсия дә түләмиләр әйме. Аннан соң менә эш дигәндә күбесе безне эшсез дип йөри, без гел үзебезнең постларда да гел өндибез, эшләгез дип, мин инде үземне теге Мисал кебек китерәм, унҗиде яшьтән эшли башладым, хәзерге вакытта бу минем унөч, унөченче эшем. Туктамагыз, эшләгез, эшегезне табыгыз, дип әйме. Аннан соң э, блогер дигәндә, без менә Илназ белән Гөлсия яшәбез, безнең әзрәк халык блогеры буласы килә теге э, болар гел акча акча эшләүдә генә дип менә шундый теге безне шулай дип танымасыннар шундый стереотип тудырасыгыз килми инде әлеге блогерлык һәм паблика дигән сүзләргә ия булу бу сезнең эшчәнлегегезнең артык активлыгын гына күрсәтә сезнең төп һөнәрегез дә бар Һәм өстәмә рәвештә сезнең э, тормышыгызның күп өлешен шушы юнәлешкә дә багышлыйсыз. Бик дөрес.
Әгәр дә инде безнең, мәсәлән, үзебезнең теге эшләгән җирләр булмаса, бәлки менә хезмәт хакы алып эшли торган җир булмаса, без инде бәлки менә шул блокка күбрәк акча эшләү ягыннан да карар идек дип уйлыйм мин. Ә, бүгенге көндә Аллага шөкер, менә эшләгән эш булгач, инде алай теге бу блокка акча эшләү юлы гына дип карамыйбыз. Татар блогерларына нәрсә җитми? Тирән фикер йөртү, җитдилек. Ул ничектер шул ук әлеге дә баягы юморга әйләнеп кала кебек. Сез шулай уйламыйсызмы? Мисал өчен, менә синең авыл турындагы видеоларыңны искә төшерсәк, авылда рәхәт, акча да юк, кызлар да юк, эш тә юк. Хәтерлисеңме ул видеоны? Юк, кызганычка каршы күрмәдем. Алар ничектер юморга гына корылалар. Э, беләсезме, э, безгә барысы да җитә. Бу бөтен менә пока потенциал именно татар э, сферасында. Димәк, татар дөньясына гади генә әйтеп әйтсәк, әлеге юнәлеш киң колач алмаган. Ә, моның моның белән санаулы кешеләр генә шөгыльләнә, шуңа күрә монда конкуренция дә әллә нәрсә юк, шуңа күрә монда э, акча эшләү максаты да инде төп юнәлеш түгел, шуңа күрә